Essalawmalikim hormatly ildeşler! Uly gepleşiklerimizden möhüm bölekler. Dejjal we onuň ýaranlary atly rubrikamyzyň nobatdaky bölümi. Tramp Tramp häzir Parahatçylyk geňeşi diýen bolup, owganyň ýerini tutjak bir gurama döreden bolup otyr. Oňam diýä öňi bilen etjek işi diýen bolýa, şu häzirki diýä şol Gazaň territoriýasyny diýä abadanlaşdyrmak, Hemen şo taýda diýýär, uly bir kurort zonasy ýaly zona döretmek. Ýagny şu häzirki genosidiň ýerinde bar-a, näçe gan dökülen ýeri bar-a, lezzi salynýan ýere öwürjek bolýar ol. Onuň eýeçiligi kime geçjek? Yzraýyla geçjek. Ol Yzraýylyň territoriýasy boljak. Ýöne Yzraýyl bir köpük çykarjak däl oň üçin şo taýyn. Ol näme edýär? Trampyň üsti bilen nalog ýygnadýar. Ýaňky şol iş üçin. Ýaňky şol Parahatçylyk geňeşi diýilýän täze gurama agza boljak her bir ýurt bir milliard dollar görnüşinde pul ýatyrmaly, ýagny giden-gitdi pul bermeli, ol wznosa, giden-gitdi pul bermeli. Ýygym, ýygym ýygnaýar Tramp. Onam näme üçin ulanjak diýýär? Şol Gazaň häzirki ýykan ýumralçylykly ýerlerini tekizläp, arassalap, şo taýyny bir ullakan, ýaňky bir keýp çekilýän Hawa. Ýere şähere öwürjek. Täze şäheriň gurluşy boljak. Indi şo planda ýerli palestinler göz öňünde tutulanmy? Şolar ýaşamalym şo taýdaky täze dörediljek şertli infrastrukturaly şertlerde? Şäherde ýaşamalymy? Ýok, ol göz öňünde tutulmadyk. Geçen gepleşimde men görkezdim, şo taý şo barada makala çykarylan. Amerikada birnäçe makala çykdy. Ýagny şu baradaky gizlin plan Washington Post gazetiniň habarçylarynyň eline düşýär. O plan Şo Trumpyň plan, Trump Trumpyň plan ne o siyan işleň, şol yani Gazany basyp alyp, şol Gazany öz eýeçiligine geçirmek plan. Şonda näme ýazylypdyr? Palestinler meselesinde, şol Gazanyň ýaşaýjylary meselesinde. Şolary şo taýdan göçürmeli. Nirigem bolsa bir erik şolary umuman şo taýdan çykarmaly. Nädip ony çykarjaklar? O hakda aýdylanok. Nirik çykarjaklar? Olaň öňi bilen çykarjak bolan ýeri Müsür. Müsür ony alanok olary. Indi Müsüre bular, Müsüri eýdip beýdip bular mejbur eder. Ýa-da goňşy indiki beýleki döwlet Iordan. Müsüre ýa-da Iordana geçirilse olar zorluk bilen. Olaryň içindäki şu Hamasyň ganoljaklary bar, ýagny ýehudylaryň oýunjaklary-da olaryň köpüsi. Onsoň Müsür bilen Iordanyň özüniň tepbedini okarlar. Şo taýda bolaşyklyk döredip, olar ýehudylaryň planyny şo taýda amala aşyrarlar. Şon ýaly howpy bar, onam bilip otyr. Ony Müsüriň hem ýolbaşçylary bilip otyr, Iordanyň hem şoň üçin hem kabul edýänoklar. Kabul edenoklar. Adaty palestinliler etmez ony. Şol ýaňky Hamasyň agzalary bar, oýunjaklary, şo ýehudylaryň oýunjak massady. Olaň öz ýolbaşçylary etdirer şo plany. Olaňam hemme ýolbaşçylary ýaňky aýdyşym ýaly Massad tarapyndan ol eýýäm bir wagt zawerbabat edilen, hatda olaň köpüsi şolaň käbirleri, ýagny komandirleri Ýaňky musulman eşigine gelen, musulman sypatyna giren o ýehudylar diýlip aýdylýar. Şolaryň öz jansyzlary. Ol araplar bilen ýaňky nämäni tapawutlandyrmak sypaty boýunça kyn ol e, jöhitler. Şon ýaly edip ýaňky amala aşyrylmak planlary wagtaýdy. Öňem indi men diýjek bolýan zadym şu gyrgynçylyga da Merkezi Aziýa ýurtlaryndan hem ýa-da şu gatnaşyp ýören adamlar bar, başga ýaňky Günbataryň ýurtlaryndan, ýöne olara hiç hili jeza bermek, zat etmek hakynda gürrüň gozgalanok. Bulam, bu maglumat hem ýaňy-ýakyn üst açyldy-da. Ýaňy-ýakyn üst açylyp, indi şu wagt indi diskussiýa gidip otyr. Bu nähili bolýar? Bulara çäre görmelimi ýa görmeli dälmi diýlen neme ýüze çykyp otyr. Onsoň, Indi mara şol indi genosid gidip otyrda. Şu şuň özem häzir şo soňky döwürler indi e, Izraýylyň häzir gidip oturan zady bar. Antisemitizmiň adam güýçlenmegine getirdi. Häzir dünýäde bar ýewreý bolup, jöhit bolup, häzir syýahat etmek ýagny kurort ýerleriniň zatlaryna bolýan e, nemeleri görýän wakalary, käbir turistler alýar. Ol Wýetnamda gezip ýören ýewreýleriň ýewreýdigini görüp baram, ýerli wetnamlar hüjüm edýär o olara. Gümüňizi çekiň, siz bärik gelmäge hakyňyz ýok diýip. Siz ýaly ganhorlar gelmeli däl diýip, adaty ýewreýleri şo taýy getiresler ýöne turist hökmünde. Taýland diýdi, ýene diýdi, bulan bar-a, bularyny şeýle bir nämä öwürdiler öz syýasatlary bilen, özlerini şeýle bir ýigrenji obýekte öwürdiler-de, özleri günäkär, sebäbi Yzraýylyň raýaty bolup ýörenleriň içinde bar-a, şu gyrgynçylyga elbetde garşylyk görkezýänler bar, ýöne aglabasy, özleri hem şu ýehudylyk dinini kabul eden bolsalar, özleri dindar bolsa, şuňa alalaşmaýany ýok, dindar bolsa, näme üçin? Men ozalam aýdýan, şu düýbünde umuman sionist, ýagny Ysraýyl döwletini döretmekligiň aňyrsynda şu ýehudylyk dini ýatyr, Töwrat bilen Talmud ýatyr. Sen hem ony başyňa täç edip, şu ine şu kitaplar biziň mukaddes kitabymyz diýip, şony öwrenip, şoňa kabul eden bolsaň, gutardy, gutardy. Sen hakyky faşiste öwrülýäň. Şu gyrgynçylygam seni hökman gollaýan gitjek ýeri ýok. Seni hiç kim mejbur edenok. Sen tüm ynanjyň mejbur edýär. Seň ynanjyň mejbur edýär. Onsoň özüň-ä ýehudy bolup, diniň boýunça şu zatlaryň içinde bolup, şony kabul eden bolsaň, onsoň sen hem ýigrenýän bolsalar, baran ýeriňde, göter şu tada zat diýip, sen geň gören bolmak nämä gerek? Ýaňky ýykan ýumrançylyklar üstlerinden bomba düşüp durka näme üçin bütin dünýäň ilaty begenip otyr? Bütin dünýäň ili Ataý begenip otyr sebäbi özüňizem öz gerdeniňize çekip görüň şo görgüli Palestindan çekip oturan zadyny sizem dadyp görüň diýip şol adalatlyk duýgusy bilen şony aýdýarlar şo şo teswirleri ýazýarlar. Ine buňa garşam Amerikanyň içinde garşylyk köp hatda ine şol goşunlaryň içinde gulluk edip ýören nemeler, hatda indi şu Palestina bilen baglanyşykly diňlenişik geçirilende ýa başga mesele boýunça diňlenişik geçirilende kongresde zatda protest bildirip ýören görgüli ýaňky esgerler bar. Amerikan esgerleri. Ine şolaryň birini görkezeýin. Ana geçen ýyl bolan waka şu. Şu gyrgynçylyga, şu Palestinadaky nämede gyrgynçylyga da protest bildirip, şu taýdan tüýrelip çykarylýar olaryň. Näme üçin pikirleri aýtdyrylanok? Siz azatlygy bar bolsa näme üçin şolar özlerem çagyrylan wekil hökmünde barýan şolar kongresde diňlenişik geçirilende çagyrylan wekil hökmünde sen barmasaň eliňde çakylygyň bolmasa giribileň gowyňa sen ýörite çagyrylan adamlary pikirini diňlemek maslahat alyşmak üçin-ä çagyran bolýarlar soňam şolardan kimdir biri şu yzraýylyň eden etdiligine garşy ýekeje söz aýtsa süýräp çykarýarlar ynha şolar ýaly ofiser gyzlaň biri amerikaly ofiser gyzlaň biri

şu zadyň öňüni almak üçin ýagny bu näme diýýär? Biz diýýär şo Palestinadaky genosida ýardam berip otyrys. Biz maliýe taýdan şony maliýeleşdirip otyrys şo genosidi, şo gyrgynçylygy diýýär. Amerika şolara pul bermese diýýär, milliardlarça dollar her ýyl geçirip oturmasa, şolar şony edibilenok, olaň pulam ýetjek däl, ýaragam ýetjek däl. Şony aýdyp gürleýär welin, şonam ana kongresden süýräp çykarýarlar. Hany söz azatlygy? Adamlaň pikirini aýtmaga haky bolmalydyr-a? Ýok, olar aýdýar, senem gitde uruş, gerek bolsa, senem Yzraýyl üçin gurban bolarsyň, ýöne Yzraýylyň adyny tutma diýýär. Ana edilýän syýasat. Şuny ýaly garşylyklar köp, ýöne görýäňizmi, söz azatlygynyň ýok ýerinde bar, indi esasy köp görülýän telekanallar bar-da, CNN diýdi, ABC diýdi, NBC. Olar şolar ýaly kanallarda bular ýaly aktiwistleri gürletmeýärler. Bular ýaly ofiserleri hem gürletmeýärler. Sen Ysraýyla garşy, ýehudy näme döwletine garşy, şolaryň syýasatyna garşy ýekeje zat aýtsaň, saňa orun ýok o taýda. Onuň şu söz adatda bolýamy? Ana şu görkezenom şo medialeňem üstünden dolandyryp oturan güýçleň şo sionist güýçlerdigini görkezenomy? Şoň aňyrsynda sionist güýçler bolmasa, näme üçin gadagançylyk bolsun? Gadagançylyk bolardymy? Bolmazdy. Iminle şo nämäni görkezýär? Umuman şol döwletiň özüniň sionistler tarapyndan dolandyrylyp oturanyny görkezýär. Diňe bir Amerikaň däl, beýleki günbatar ýurtlarynyň köpüsiniň başynda şolar ýaly sionistler otyr. Ýa-da özi sionist bolmasa-da, şo sionistlerden çekinip, sionistleriň kompromatlaryndan çekinip, şolaryň sazyna tans edip ýörenler köp biziň syýasatçylar.